Oguz hanyň ýörişleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir öndürilýär. Ýaý hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýlip hasap edilipdir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gurbanguly Berdimuhamedow.

Dünýäň gözi bakmyş bize, Döwranyma galyp haýran. Döwri galkynyşa rowan, Bu bir ajap täze eýýam. Ykbalyň nazary düşen, Zaman budur, budur heňňam. Şygarlardan ylham alyp, Huşa öwrer düýşleri Arkadag Serdarly ýurduň bagtly, bagtyýar ýaşlary. Dillere dilmaç gerekmez, düşünişseň ýürekden, Päk niýetli ýüreklere ýollar gurlar ýüpekden. Nura dolar bu menziller, jeňi düýpden dep etseň, Beýik Taglym ýer ýüzünde Birleşdirer köp ili Dialog, parahatçylygyň kepili. Essalamualeýkum! Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň barha gülläp ösmeginde, ata Watanymyzyň şan-şöhratynyň, at-abraýynyň has-da belent derejelere göterilmeginde bagtyýar ýaşlaryň mynasyp paýy bar. Ýurdumyzda her ýyl atlandyrmak däp bolşy ýaly, iki müň ýigrimi üçünji ýyl hem Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly leýlip yglan edildi. Garaşsyzlyga guwanyp, hemişelik Bitaraplygyna buýsanyp ýaşaýan türkmen halky üçin Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hem ýurdumyzyň taryhynda ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar.
Çünki Arkadagly Serdarymyzyň Bütin durky bilen Watan mukaddesligine uýýan, şöhratly geçmişimize, häzirki günümize hem-de nurana ertirlerimize buýsanýan ýaşlar biziň geljegimizdir diýip belläp geçişi ýaly, biz ýaşlara uly ynam bildirýäris. Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary netijesinde, Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy, ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan biz ýaşlaryň kämil bilim almaga, döredijilikli zähmet çekmäge, ata Watanymyza ak ýürekden gulluk etmäge uly mümkinçilikler döredilýär. Ine, şol mümkinçilikleriň biri hem Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigidir. Gahryman Arkadagymyzyň ýörite Karary esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda açylan Ýaş diplomatlar mekdebiniň guramagynda geçirilýän bu bäsleşigiň esasy maksady, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olarda daşary ýurt dillerini kämil öwrenmäne höwes döretmek, galyberse-de, watansöýüji ýaşlary terbiýelemek we ýetişdirmek bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, biziň bu bäsleşigimiziň birinji möwsüminde üstünlikli çykyş edip, ýeňiş gazanan dokuz sany mekdep okuwçylarymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bagtyýar talyp ýaşlary bolmak bagty miýesser etdi. Belşimiz ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň iki müň ýigrimi ikinji ýylyň altynjy dekabrynda geçirilen ýetmiş ýedinji sessiýasynyň kyrk bäşinji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça iki müň ýigrimi üçünji ýyly Parahatçylygyň kepili hökmünde Dialogyň halkara ýyly atly Kararnamany kabul etdi. Dialog, parahatçylygyň kepili atly ählumumy başlangyç. Ýurtlaryň arasyndaky ähli zatlary parahatçylyk ýollary bilen çözmek, geljekki nesilleri abadan durmuşda ýaşatmak ýörelgelere esaslanýar. Şu ýörelgelerden biz hem ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde Dialog, parahatçylygyň kepili, Gadymy eýýamyň diplomatik mirasynda parahatçylygyň medeniýeti atly umumy şygar astynda geçirilýän ikinji möwsüminiň ikinji oýnuna başlaýarys! Geliň indi bolsa, ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gatnaşmaga hukuk gazanan mekdep okuwçylary bilen tanyş bolalyň.
Didar Serdarow, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň tebigy ugurly dersler çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen otuz üçünji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Hemra Saparow, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen sekizinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Mekan Agahanow, Aşgabat şäheriniň on altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Dawut Saparmuhammedow, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Atanepes Atagulyýew, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Gülsere Garryjaýewa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy.

Çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Anwar Bekjanow, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Muhammetnur Maksatmyradow, Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäherindäki takyk we tebigy ugurlardan ýöriteleşdirilen On ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Myrat Maksadow, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Mahym Ýagdyýewa, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen altynjy orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy.

Oguz ýoly agzybirlige rowan, Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr, oky ilçi Oguzyň, Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň, Agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, Parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Okgullydyr, hemrasydyr ýaradan. Uly syly bir agyza garadan. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan. Syýasat köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün. Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn Arkadagyň ynsanperwer kelamy Oguz ýaýy adalatyň kemany.
Geliň indi bolsa, okuwçylarymyzyň beren jogaplaryna Adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Çary Nyýazow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti, Adatdan daşary we Doly ygtyýar ilçi. Bike Diwangulyýewa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Arheologiýa we etnologiýa kafedrasynyň uly mugallymy, taryh ylymlarynyň kandidady. Serdar Maşrekow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary! Sizi bäsleşigimizde hoş gördük! Pähimdarlar geňeşiniň agzalary biziň ýaş çaparlarymyza üstünlikler arzuw edip, olara beriljek sowallary sanly ulgam arkaly açyp bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris.

Şu günki bäsleşik gadymy Hytaý siwilizasiýasyna degişli. Bu bäsleşige gatnaşýanlaryň hemmesine üstünlik arzuw edýärin. Bilşimiz ýaly, türkmen-hytaý gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Häzirki döwürde Hytaý Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň bäşinji, altynjy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Döwlet saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, on alty sany resminama gol çekildi. Bu resminamalar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has hem pugtalandyrmakda uly ähmiýete eýedir. Bäsleşigimiziň bu günki oýny hem Hytaý bilen baglanyşykly. Ýagny, Gadymy Hytaý siwilizasiýasy, antik medeniýetiniň birleşdiriji kuwwaty atly temasy boýunça geçiriler.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanş edýäris. Biziň bu bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Her beren dogry jogabyňyz üçin siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolup, Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşüp, maksatlaryňyza hem bir ädim ýakynlaşarsyňyz. Size her bir sowala jogap bermek üçin bir minut wagt berler, şonuň üçin pikirleriňizi jemläp, sowala dogry jogap bermäge çalşyň we ähliňize üstünlikler arzuw etýärin. Bäsleşigimiziň birinji menzili gadymy Hytaýyň diplomatiýasyna, diplomatik däplerine we medeniýetlerine bagyşlanýar. Bäsleşigimiziň birinji menzilini Didar siziň bilen başlaýarys. Ýedinji sowalnama.
Hytaý diplomatiýasynyň özeninde duran hytaý stratagemiýasynyň manysyny düşündiriň. Hytaýlylar gadym döwürlerden bäri öz goňşy ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklary alyp barypdyrlar. Siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Indiki menzillere üstünlikleri arzuw edýäris. Sowalymyzyň dogry jogaby, Hytaý stratagemasy, ol diplomatiýada köp ugurly strategik meýilnama bolup, ol özeninde filosofik mekirlikleri, dürli pirimleri jemläpdir. Hytaý diplomaty döräp biljek ähli kynçylyklara taýar bolupdyr. Şeýle-de ilçi barýan döwletiniň dinini we däp-dessurlaryny hökman bilmeli bolupdyr. Sowalnama on ikinji. Ony asmanyň ogly hasaplapdyrlar. Onuň asmanyň ogluna deňelmegi gadymy hytaý ynanjy bilen baglanyşykly bolupdyr. Üns beriň sorag. Kimi asmanyň ogly hasap edipdirler? Bu dessur ilkinji gezek haýsy gadymy hytaý döwletinde döräpdir?
Esasy Asmanyň ogly diýip, patyşany Asmanyň ogluna deňäpdirler. Bu dessur ilkinji gezek Sin patyşalygynda döräpdir. Sin dinastiýasynda. Hemra, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Çžou döwletiniň wanyny Asmanyň ogluna deňäpdirler. Onunjy sowal.
Gadymyýetden gözbaş alýan hytaý diplomatiýasynda Digo konsepsiýasy näme? Onuň manysyny we halkara gatnaşyklaryndaky ornuny düşündirip beriň. Digo konsepsiýasy gadymy Hytaýda daşary döwletler bilen deň derejede gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin ulanylypdyr. Berekella, Mekan! Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz.
Sowalnama dört. Bu medeniýet Hytaýyň demirgazyk böleginde ýerleşipdir. Ol medeniýete Loýan şäheriniň etraplary hem degişli bolupdyr. Ol ýerden dessur ähmiýetli içgi üçin niýetlenilen gaplar we metaly işläp bejerýän ussahanalar tapylypdyr. Marguşda hem şeýle arheologik gymmatlyklaryň tapylandygy bellemek zerur. Sorag, Haýsy medeniýet hakynda gürrüň gitýär? Üç üçin tapylan zat şo Nusaý medeniýetinde rütganlar tapylýar. Ol şo rütgan hem üç üçin ýasalypdyr. Ol hem Merwuşda-da tapylýar. Dawut, gynansak da siz soragymyza nädogry jogap berdiňiz, soragymyzyň dogry jogaby Erli Tow medeniýeti.
On birinji sowalnama.
Bu dessur diplomatik gepleşikleri ýeňilleşdirip, taraplary ýakynlaşdyrýar. Üçünji asyrdan başlap, bu dessur Hytaýdan günbatarda ýerleşýän ýurtlara hem ýaýraýar. Sorag şeýle, Bu nähili dessur? Bu gutuda şol dessuryň esasy serişdesi ýerleşdirilen. Ol näme? Bu dessur bolsa üçünji asyrdan başlap, ýakyn garyndaşlyk açmagyň netijesinde beýleki ýurtlar bilen hem aragatnaşykda alyp barypdyrlar we şeýlelik bilen bu dessur beýleki günbatar ýurtlaryna hem ýaýrapdyr.
Siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Çaý içmek dessury. Bu gutuda çaý bar.
Altynjy sowalnama. Hytaýda maşgala gatnaşyklary bilen baglanyşykly nika diplomatiýasyndan başga ýene bir diplomatik usul peýdalanylypdyr. Han imperiýasyna çenli ol ikitaraplaýyn şertlerde ýerine ýetirilipdir. Ýöne soňra Han imperiýasy döwründe birtaraplaýyn şertlere geçirilipdir. Sorag, Bu nähili diplomatik usul? Hytaýyň bu usuly peýdalanmagynyň sebäpleri näme? Hytaýda maşgala gatnaşyklary bilen baglanyşykly nika diplomatiýasyndan başga ulanylan diplomatiýa hem ol iki goňşy hökümdarlygyň bibreleriniň ýurtlaryna çagalaryny ibermekleridir. Munuň ulanylmagynyň sebäbi hem beýleki ýurt bilen goňşuçylykly gatnaşygy saklamak we bir-birleriniň medeniýetlerini has gowy özleşdirmek üçin ulanylypdyr.

Ilkinji döwlet saparynyň çäginde Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek bilen baglanyşykly nähili resminama gol çekdi? Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň bäşinji, altynjy ýanwarynda Hytaýa sapar amala aşyrdy. Şonda on alty sany meýilnama kabul edildi. Şolaryň biri Beýik Ýüpek ýoly hakynda bolup, onda Beýik Ýüpek ýolunyň öňki ýollaryny dikeltmek, ýagny şol ýerlerde syýahatçylyk zolaklaryny döretmekde hem maksatnama kabul edildi. Soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby Türkmenistanyň hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek we Bir guşak, bir ýol halkara başlangyçlarynyň arabaglanyşygy babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama. Sekizinji sogalnama. Biziň eýýamyzdan öňki birinji müňýyllykda bitewi Hytaý döwleti dargap, ownuk hanlyklar emele gelýär. Olar öz aralarynda yzygiderli söweş alyp barypdyr. Sorag, Haýsy ýagdaý bulary özara ylalaşyga gelmäge mejbur edipdir? Olar öz aralaryndaky gapma-garşylygy nähili ýoly bilen çözmeli diýen netijä gelipdirler.
Biziň ýamyz öňki birinji müňýyllykda Hytaýyň çäginde ownuk, irili, köp sanly döwletler bolupdyr. Bular öz aralarynda ýygy-ýygydan urşup durupdyrlar. Munuň netijesinde Hytaýda ýagny bileleşmek netijesine gelipdirler. Olar ýagny bir döwlet bolup bileleşip, onuň başyna-da Wan, ýagny Asmanyň ogly geçipdir. Jeýhun siz soraga nädogry jogap berdiňiz biziň soragymyzyň dogry jogaby hunlaryň çozuşlary. Olar özara meseläni çözmekde uruş alyp barman, üçünji tarapyň araçyllygynda meseläni çözmeli diýen netijä gelipdirler. Bu diplomatiýanyň taryhynda mälim bolan çozmazlyk hakyndaky ilkinji ylalaşyk hasaplanýar. Sowalnama birinji. Bu imperator Han imperiýasynyň bütin çäginden gadymy ýazuw ýadygärliklerini ýygnamagy buýurýar. Bu iş Lýu Sýan, Liu Sin, Ýan Sýun tarapyndan ýerine ýetirilipdir. Bu döwürde filologiýa ylmy, şygryýet hem ösüpdir. Ilkinji sözlükler peýda bolupdyr. Sorag şeýle, bu özgertmeler haýsy imperatyň döwründe bolup geçipdir? Biziň eramyzdan öň bir ýüz kyrk segsen ýedinji ýyllarda hökümdarlyk eden Han imperiýasynyň iň güýçli döwrüne gabat gelýän imperator Udiniň döwründe, ýagny filosofiýa ylymlary we şygryýet esasynda birnäçe özgertmeler amala aşyrylýar we şonuň döwründe çeperçilik we sungat ösýär. Soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň jogaby Han imperatory Çeniň döwründe. Sowalnama ikinji. Bu şahsyýetiň hakyky ady Kun Szywol. Ýewropa ylmy edebiýatlarynda ol beýle at bilen tanalmaýar. Ol umumadamzat gymmatlyklary derejesindäki pikirleri öňe sürüpdir, özüniň taglymatlarynda döwlet gurluşy bilen maşgala gatnaşyklarynyň üýtgewsiz bolmagy hakyndaky ünnäp geçýär. Hatda bu şahsyýet Hytaýda ilkinji hususy mekdebi açan akyldardyr. Sorag şeýle, Kim hakynda gürrüň gitýär? Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby Konfusýiý hakynda. Berekella, Güljan! Siz biziň soragymyza dogry jogap berdiňiz.
Sowalnama on alty. Gadymy hytaýlylaryň bu etnonimi goňşy halklaryň dillerine ornaşýar. Şeýlelikde, Hytaýyň günbatar Ýewropadaky ady kemala gelýär. Latyn dilinde oňa Sine, nemes dilinde Hina, fransuz dilinde Şin, iňlis dilinde Çaýna diýilýär. Sorag. Hytaýa şeýle at berilmeginiň sebäbini düşündiriň.
Meniň bu soraga jogabym, ýagny Hytaýyň günbatar döwletlerde, her il Ýewropanyň günbatar Ýewropa döwletlerinde dürli hili, ýagny biziň bilşimiz ýaly çyn-maçyn diýip atlandyrmagyň sebäpleri, şol halklaryň gelip çykyşyny, ýagny şol dilleriň başga ýurtlar atlandyryşyndan özüniň etniki we medeni däp-dessurlaryny gelip çykyp, şondan ugranýar.

Hytaýdaky haýsy ýadygärligi dünýäniň sekizinji täsirligi hasaplaýarlar? Biziň eramyzdan öňki üçünji asyrda Hytaýy Sin imperiýasyny esaslandyran Sin Şi Huandi hunlardan goranmaklyk üçin guran Beýik Hytaý diwaryny sekizinji ýadygärlik hökmünde hasaplanylýar. Siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Hytaýda Sinşihuandiniň aramgähindäki terrakot heýkelleri ýerleşen ýadygärlik dünýäniň sekizinji täsirligi hasaplanýar. Hatda bu ýadygärlik Ýunesko-nyň umumadamzat gymmatlyklarynyň sanawyna hem girizildi.
Sowalnama on dördünji.
Biziň eýýamymyzdan öňki iki ýüz ýigrimi birinji ýylda In Çžen täze dereje kabul edipdir. Onuň bu derejesi Hytaý döwletiniň beýikligini aňladýardy. Sorag, Bu nähili dereje?
Köp taryhy çeşmelerde Hytaý döwleti barada agzalyp geçilende Hytaýyň patyşalary imperatorlar diýlip atlandyrylypdyr. Myrat soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby Huanzi, ýagny imperator. Şeýlelikde ol Sin Şi Huanzi diýlip atlandyrylypdyr. Ýagny Sin imperiýasynyň ilkinji imperatory.
Üçünji sowalnama. Bu eser hytaý edebiýadynyň iň gadymysy hasaplanýar. Onuň asyl nusgasy biziň günlerimize çenli hem gelip ýetipdir. Miladydan öňki iki ýüz on üçünji ýylda Sin Şi Huanyň bu kitaby ýok etmegi buýurmagyna garamazdan, ol saklanyp galypdyr. Sorag, Haýsy eser hakynda gürrüň gidýär, ol haýsy bölümlerden ybarat bolupdyr?
Bu sowalyň jogabyny bilemok. Mahym, sowalymyzyň jogaby Şiszin, ýagny aýdymlar kitaby bolup, ol Patyşalaryň gylyklary, Kiçi odalar, Uly odalar, Senalar ýaly bölümlerden ybaratdyr.
On üçünji sowalyň Bu döwürde hytaý filosofiýasy sözüň doly manysynda kemala gelýär. Bu döwür hytaý filosofiýasynyň altyn asyry hasaplanýar. Sorag şeýle, bu haýsy döwür? Hytaý döwletleriniň birleşen döwri. Soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby, Çžan Gou döwri, ýagny söweşýän patyşalyklaryň döwri. Biziň eýýamymyzdan öň bäşinji, üçünji asyrlar. Dokuzynjy sowalnama. Gadym Hytaýyň belli diplomaty Ban Çao haýsy döwlet bilen gatnaşyklary ýola goýmak üçin uly tagallalar edýär. Ýöne onuň tagallalary üstünlikli tamamlanmaýar. Çžou döwleti. Bagdat siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby Rim imperiýasy bilen gatnaşyklary ýola goýmak isläpdir. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, şeýlelik bilen birinji menzilimiz tamam boldy.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Bäsleşigimiziň ikinji menziline başlaýarys. Bäsleşigimiziň ikinji menzili Hytaý bilen Hun Türkmen döwletiniň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanýar. Didar menzilimizi siziň bilen başlaýas. Ýigrimi bäşinji sowalnama.
Bu gymmatlyk türkmen halkynyň göz guwanjy hasaplanýar. Gadym döwürlerde Hytaý täjirleri hem bu gymmatlyga islegleri örän ýokary bolupdyr. Hatda bu gymmatlyk hökümdarlaryň birek-birege iberýän diplomatik peşgeşleriniň arasynda aýratyn orna eýe bolupdyr. Sorag şeýle, Bu gymmatlyk näme we ol hun hökümdary Laoşan tarapyndan haýsy han imperatoryna sowgat berlipdir? Meniň pikirimçe, bu gymmatlyk türkmeniň gadymy ahalteke atlarynyň biri bolmaly. Ol Laoşan hun imperatoryna-da bu gymmatlygy sowgat beripdir. Berekella, Didar!

Sowalnama on sekiz. Gahryman Arkadagymyzyň türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň taryhy barada iki müň on birinji ýylyň noýabr aýynda Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparynyň öň ýanynda paýtagtymyz Aşgabatda ýörite gelen hytaýly žurnalistlere beren interwýusynda Han imperiýasy bilen Hun türkmen döwletiniň arasyndaky baglaşylan haýsy şertnama hakynda belläp geçdi? Şertnamanyň adyny, ýylyny we manysyny aýdyp beriň. Bu şertnama gadymy Hytaý döwleti hunlaryň arasynda birinji asyryň ortasynda boldy. Şertnama boýunça Hytaý Hun imperiýasyna öz şazada gyzyny bermeli, her ýyl hunlara olar harytlar we pullar bermeli. A Hun imperiýasy bolsa öz gezeginde Hytaýa çozuşlar etmeli däl bolýar. Şolaryň ilçileri haçanda şo ilçä şo Berlen haýwanyň gany çalynýar. Şondan soň eger şo ilçi şo kasamdan geçse, diňe kanuna däl-de, eýsem dine dam garşy giden ýanak diýip hasaplanýar. Berekella Mekan, siz soragymyza dogry jogap berdiňiz.
Ýygyň dokundysy Sowalnama. Iki müň on birinji ýylyň on altynjy noýabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine beren interwýusynda Gahryman Arkadagymyz meşhur alymlaryň biriniň biziň ülkelerimize hytaý ilçileriniň her ýyl ona golaýynyň gelendigi barada ýazandygyny bellemek bilen, türkmen diplomatiýasynyň taryhynda ulanylan tejribe barada aýtdy. Sowal şeýle, Şol tejribe haýsy? Türkmen diplomatik tejribesinde Hytaý diplomatik tejribesi ulanylypdyr. Berekella, Dawut! Siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Ýigrimi dördünji sowalnama. Bu gutynyň içinde näme bardygyny bilmek üçin akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň Şal tapsa goşgusyndaky setirlere ýüzlenýäris. Eýesine yhlas eden çyn merdan Ebrüşüm höwesin etmez şal tapsa. Diýen setirler Ebrüşümiň her kese ýetdirmeýän gymmat baha zatdygyny ýaňzydýar. Bu zadyň taryhy we dörän ýeri Hytaý hasaplanýar. Sorag. Gürrüňi edilýän Ebrüşüm sözi türkmen dilinde näme manyny aňladýar? Bu gutynyň içinde näme bar? Magtymguly Pyragynyň hem öz goşgusyna ýaňsytýan zady, meniň pikirimçe, ýüpek diýen. Sebäbi şol döwürlerde gymmat bahaly zat bolup, bu zat her kime nesip etmändir we bu zat ýüpek ýoluna hem täjirçilik, söwda üçin hem ulanylypdyr. Soňra bolsa bu ýüpegi hem ýüpek gurçugyndan almagyň usulyny Hytaý dörändigi sebäpli bu zat hem şol döwürlerde gymmat bahaly zat hökmünde bilinipdir. Türkmen dilinde ebruşum sözi bolsa ýüpek diýip aňladýar we meniň pikirimçe şu gutynyň içindäki zat ýüpek diýip umyt edýän.

Otuz birinji sowalnama. Näme üçin han imperatory Gao Szu özlerini peseldýän ýaran we garyndaşlyk ylalaşygyny baglaşmaga mejbur bolýar? Biziň eramyzdan öňki iki ýüzünji ýylda Peýçan şäheriniň Baýdiýen obasynyň golaýynda Gulla bilen Gao Lýubanyň han döwletiniň arasynda çaknyşyk bolýar. Şol çaknyşykda ejiz gelýär Hytaýdan Mete hanyň goşunyndan. Şol sebäpli özüniň garyndaşlyk we parahatçylyk gatnaşygyny açmaly bolýar. Berekella Begenç! Biz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Ýigrimi altynjy sowalnama. Hun döwleti haýsy hökümdaryň döwründe agyr ýaragly goşun döredipdir? Bu goşunyň ähmiýeti barada gürrüň beriň. Hun hökümdary Biziň ýanymyzdan öňki iki ýüz dokuz, bir ýüz ýetmiş dördünji ýyllar aralygyndan dolandyran Mete han Hun döwletinde täze agyr ýaragly goşun döredipdir. Bu goşun Biziň ýanymyzdan öňki iki ýüzünji ýylda bolan Han imperiýasyna garşy söweşde örän uly kömegi degipdir.

Biziň eramyzynyň bir ýüz otuz sekizinji ýylda Hytaý imperatory U Di tarapyndan Çžanszýanyň ýolbaşçylygyndaky ilçilik Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna syýahat etýär. Bu syýahatyň asyl maksady Ýuejileri täzeden yzyna çagyryp, hunlara garşy ýaran toplamak maksady bilen niýetlenendir. Berekella Begenç, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz.
Otuzynjy sowalnama. Gahryman Arkadagymyz Çaý, melhem hem ylham diýen kitabynda çaý sözüniň gelip çykyşy we manysy barada belleýär. Sorag, Çaý sözi näme manyny aňladýar? Bu sözüň gelip çykyşy barada gürrüň beriň.
Çaý sözi hytaýlaryň sözi bolup, bu syrkaw tabyna getirýän dermanlaryň biri hökmünde tanalýar. Gynansak-da, Güljan, siz biziň soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby, Çaý sözi ter ýaprajyk diýen manyny aňladýar. Hytaýyň ieroglif hatynda çaýyň ýazylyşy birmeňzeş. Tassyklanyşyna görä, bäşinji asyrda çaý sözi dörände, ony aňlatmak üçin tapylan ieroglif iň gadymy ieroglifleriň biri hökmünde bellidir. Ýigriminji sowalnama. Hun türkmen döwleti bilen Hytaýyň arasynda näçinji ýyldaky haýsy şertnamany türkmen diplomatiýasynyň taryhynda belli bolan ilkinji resminamalaryň biri hasaplap bolar? Bu şertnamanyň mazmuny barada gürrüň beriň.
Hytaý Hun döwletiniň arasynda diplomatiýanyň başlangyjy bolup duran şertnamanyň biri hem biziň eramyzdan bir ýüz togsan sekizinji ýylda baglaşylyp, Meta han ölenden soňragam bu şertnama kyrk ýylyň dowamynda hereket edipdir.
Berekella Anwar! Siz sowalymyza dogry jogap berip, Oguz hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz.
Sowalnama ýigrimi ýedi.
Kiçi han nesil şalygynyň taryhy atly kitapda, Parfiýalylaryň Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky söwdany öz ellerinde saklamak üçin edýän tagallalary hakynda nähili maglumatlar saklanyp galypdyr?
Han imperýasy bilen Parfiýa imperiýasynyň arasynda ykdysady we syýasy taýdan ýaraşykly şertnamalaryna gol çekilýär, sebäbi bu döwürde Han imperiýasy we Parfiýa imperiýasy hem özleriniň ýagdaýlary boýunça daşky çozuşlar netijesinde iki döwleti hem gowşaýar, şol sebäpli döwletleriň arasynda gowşamaklygy netijesinde Hytaý we Parfiýa imperiýalarynyň öz aralarynda ýaraşyk baglaşmagy özleri üçin gowy bolýar, sebäbi Han imperiýasynda demokratykdan ýörişler geçirilýärdi, Parfiýa imperiýasynda bolsa Rim imperiýasy Çozuşlar etmegiň netijesinde gün görmedi. Bu bolsa iki döwletiň arasynda, ýagny ýaraşyk şertnamany baglaşmagyna getirýär. Muhammetnur, gynansak-da siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Parfiýalylar Rimi, Hytaý ýüpegi bilen diňe özleri üpjün etmek isläp, Rim täjirlerinem, beýleki halklaryň täjirlerinem öz çäklerinden geçirmändirler. Ýüpegi alyp-satmak işini parfiýan täjirleriniň diňe özleri amala aşyrypdyrlar. Sowalnama ýigrimi sekizinji. Meta Hana çenli Hytaý hunlary diplomatik gatnaşyklaryna nähili seredipdirler? Meta Han döwründe haýsy ylalaşyklar garaýyşlaryň üýtgändigini tassyklaýar?
Hytaý döwleti bilen Uly Türkmenleriň Beýik Hun döwletiniň arasynda birnäçe oňşuksyzlyklar bolandygyna garamazdan, şo biziň eýýamymyzdan öňki bir ýüz togsan sekizinji ýylda Han imperiýasy Oguz türkmeniniň beýik hun döwleti bilen parahatçylyk hem garyndaşlyk ylalaşygyny baglaşmaga mejbur bolýar han imperiýasy.
Myrat soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby, Mete hana çenli hytaýlylar orta patyşalykda ýaşaýan halklar bilen hiç hili ylalaşyga gelip bolmaýar diýip pikir edipdirler. Emma Mete hanyň we Hytaýda ilkinji han imperatory Lýu Banyň döwründe parahatçylyk we garyndaşlyk hakyndaky ylalaşyk baglaşypdyr. Mete hanyw döwründe sähra halkynyň özboluşly serhetýaka syýasaty kemala gelipdir. Bu bolsa hytaý-hun diplomatik gatnaşyklarynda özboluşly täze sahypany açypdyr. Ýollama otuz dört. Hytaýlylar haýsy oklary duýduryş oklary diýip atlandyrypdyrlar?
Hytaýlylar öz esgerlerini duýdurmak üçin olar daşary başga hili oklary atdylar.
Mahym, gynansak-da siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby Mete hanyň şuwlap ses çykarýan oklary duýduryş oklary diýip hytaýlylar tarapyndan atlandyrylypdyr. Ýigrimi ikinji sowalnama. Bu topuň watany Hytaý hasaplanylýar. Hytaýda bu topuň ilkinji gezek türkmenleriň ata-babalaryna garşy uruşda ulanypdyrlar. Sorag şeýle, Gürrüňi edilýän topuň ady näme we ol ilkinji gezek haýsy türkmen taýpalaryna garşy ulanylypdyr? Meniň pikirimçe, bul sowalyň jogaby arbalet bolup, ol ilkinji gezek hunlara garşy ulanylypdyr. Siz sowalymyza dogry jogap berip, Oguz hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz.
Ýigrimi üçünji sowalnama.
Gahryman Arkadagymyzyň, Häzirki zaman taryhçylary gadym golýazmalary öwrenmek bilen, Türkmenler halkara derejesinde alyp barýan işlerinde eýýäm taryhyň irki döwürlerinde beýleki döwletleriň, şol sanda gadymy Hytaýyň diplomatik tejribesinden peýdalanypdyrlar diýen netijä geldiler diýen sözleriniň hem şaýatlyk edişine görä, ilkinji gezek iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar näçinji ýylda ýola goýlupdyr?
Biziň eýýamyzdan öň kyrk dokuzynjy ýylda şol gatnaşyklar ýola goýulýar. Bagdat, Siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby, Hun döwleti bilen Han imperiýasynyň arasynda Biziň eýýamyzdan öňki bir ýüz ýetmiş dördünji ýylda ýola goýulýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, şeýlelik bilen ikinji menzilimiz hem tamamlandy.

Dear participants, the Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar! Bäsleşigimiziň üçünji menziline hem gelip ýetdik. Bu menzilimiz beýleki menzillerden tapawutlylykda, okuwçylaryň dil kämilligini ýüze çykarmak maksady bilen iňlis dilinde alnyp barlar. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisi sowallary özleri okap, olary terjime edip, şeýle hem iňlis we türkmen dillerinde jogap bermelidirler.
Menzilimizi didar siziň bilen başlaýas.
Question number forty. It is one of the most used thing in daily life.

Merkezi Aziýada astrakonlarda, Aziýada bolsa aýnaň ýüzüne ýazylypdyr. Gutudaky zat näme? It is in ancient times in pencils. Bu material hat ýazylýan galamlar bolmaly. Didar, siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby kagyz. Bu gutuda kagyz ýerleşýär.

Gadymy Hytaýda, esasanam, hun taýpalaryna garşy goranmak maksady bilen dürli ýollar döredilipdir. Ol ýollaryň biri, esasan, olaryň döwletiniň serhediniň goragy üçin has möhüm bolupdyr. Bu sorag näme hakda? I think the correct answer is the Great Wall of China.

täjirlerine ýoluny tapmaga kömek etdi. Bu gutudaky gural näme? This tool box is a compass. Bu gutudaky gural kompas.
Berekella Mekan, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz.

Huns, Whom are these words related to? Bu şahsyýet meşhur taryhçy bolup, onuň hem Taryhyň ýazgylary atly meşhur kitaby bolupdyr. Bu kitabynda bolsa ol hunlar hakynda hem dürli maglumatlary ýazypdyr. Şu ýazylan sözler kim hakynda aýdylypdyr? This person is Sima-Sian, their writed to words related to Huns and the Chinese nations. Bu şahsyýet Sima-Sian bolup, onuň öz eserinde bolsa hytaýlylara hem-de hunlar hakynda dürli maglumatlary beýan edipdir. Berekella Atanepes! Sowalymyza dogry jogap berdiňiz.

Bu ieroglifler dikligine ýazylypdyr. Olar hytaýlylaryň ierogliflerine degişli bolup, haýsy hytaý ieroglifleri bolupdyr? My answer is Sininpar. Meniň jogabym Sinin perisi. Begenç, gynansak-da sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Han imperiýasy döwründe.

Bladam gadymy hytaý akyldarlary bolup durýar. Onuň ähluwdan bir özüniň ýörite ideologiyalary bolupdyr. Şolaryň birinde-de şeýle bellenip geçilýär. Döwletde dolandyryjy we şonuň garamagyndaky adamlar bolmaly we şo garamagyndaky adam olary sylamaly. Şul şuy gadymy hytaý akyldary kim?

Üfläp çanýan saz guraly. Kirişli we kakylyp çanýan saz gurallary esasy ýörgünler.
Berekella Begenç! Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz.
Forty seventh question. According to Chinese astronomers, the yellow part of it resembled to the earth and the white part was resembled to the sky. How did Chinese astronoms consider the earth? Hytaý astronomlary ony ýeri onuň sarysyna, asmany bolsa onuň agyna deňäpdirler. Sorag şeýle, Näme hakynda gürrüň edilýär? My answer is egg.

Gadymy hytaý astronomlary birnäçe aýlary we hepdeleri Günüň we Aýyň tutulmagy netijesinde hasaplap çykdyrlar, ony dürli möwsümlere bölüpdirler. Bu senenama haçan döredilip, ol näçe aýdan we näçe günden ybarat bolupdyr, ýyldan ybarat bolupdyr? My answer is one hundred four BCD and ancient Chinese astronomer developed a calendar and he made twelve months in the year. Gadymy Hytaý astronomlarynyň işleri netijesinde biziň eramyzdanky bir ýüz dördünji ýylda astronomik kalendar düzülip, ol hytaýlylaryň hasaplamagyna görä, on iki bit otuz bäş günden ybarat bolupdyr. Ýagny her ýyl on iki aýdan ybarat bolupdyr. Berekella Anwar siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz.
Forty-five. He was the oldest Chinese writing called, Gadymy Hytaýyň iň gadymy ýazgysy. Chinese, in, writing. Jogabym Gadymy Hytaýyň ýazgysy in ýazgysy. Berekella Muhammetnur, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz.
Question number thirty six. In the middle of the first millennium BC, there were seven major kingdoms in China and they fought each other in order to control the empire. What was the name of this period called in Chinese history? Biziň eamyzdan öňki birinji müňýyllygyň ortalarynda ýedi sany özara göreşýän Patyşalyklar bolupdyr Hytaýda öz aralarynda döwleti dolandyrmak ugrunda. Bu döwre hytaý taryhynda näýle atlandyrylýar? Maýan Series, The Period of Kingdoms War. Çžango döwri, ýagny söweşýän patyşalyklar döwri diýilýär. Berekella Myrat!
Siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Question number forty nine, Where did the Chinese musical instruments come from according the historical source? Hytaý saz gurallary öz gözbaşysyny nirden alyp gaýtýarlar? I don't know answer to the question, Men bu soragyň jogabyny bilemok. Sowalymyzyň jogaby, Hytaý saz gurallary Merkezi Aziýadan getirilendir.

What was the rebellion called and what did they do to distinguish themselves from other people? Biziň eýýamysynyň birinji müňýyllykda şo gozgalaň haýsy ýurtda başlaýar we şol gozgalaň Han imperiýasynyň territoriýalarynda dowam etýär? Gozgalaň ady we näme etýärler? My answer is the first century BC. Ýueýj Raýpys A Kid the Country. Biziň eýýamyzdan öň birinji asyrda şo ýuweýjeler taýpasy gozgalaň etýärdi Han imperiýasyna garşy. Bagdat, your answer is incorrect. Bagdat, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Olar gaşlaryny gyzyl reňke boýapdyrlar we gyzyl gaşlylaryň gozgalaň diýen at alypdyr.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, eziz tomaşaçylar! Parahatçylygyň ýaş saparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji möwsüminiň üçünji oýny iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýigrimi birinji fewralynda gadymy Müsüriň we Mesopotamiýanyň medeni-diplomatik mirasy, Ýakyn we Orta Gündogar üçin parahatçylyk sapaklary atly temasy boýunça geçiriler. Bäsleşigimiziň temasy boýunça degişli edebiýatlary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, oýnumyzyň dördünji menzili Hytaý bilen Parfiýa döwletiniň arasyndaky diplomatik, söwda we ykdysady gatnaşyklara we Hytaýyň gadymy diplomatik däplerine bagyşlanýar. Didar, dördünji menzilimizi siziň bilen başlaýarys. Alp şartynjy sowalnama.
Birinji asyrda ýaşap geçen Buhtaý ilçisi otuzdan gowrak döwlet bilen söwda we medeni gatnaşyklary ýola goýup, Dinýuan Hou derejesine mynasyp bolýar we müňden gowrak hojalygy peşgeş hökmünde alýar. Sorag, Haýsy ilçi hakynda gürrüň gitýär? Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby Ganin. Didar, Gynansakda siz soraga nädogry jogap berdimiz. Soragymyzyň dogry jogaby Ban Çao.
Altmyş üçünji sowalnama. Hytaý çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, Parfiýanyň ýazuw serişdesi näme bolupdyr? Parfiýalylar nämäniň ýüzüne ýazypdyrlar?
Hytaý çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, parfiýalylaryň özüniň hat ýazuwy bolupdyr. Ony köp sanly iki ýarym müň çemesi tapylan Nusaý arhiwinden hem görmek bolýar. Esasanam olaryň ýazan ýazuw serişdesi şol döwürde olar ýüpek matalarymyň ýüzüne diýasporlar, ondan başga-da, esasan, köp sanly şekiller çekilen ýazuw maglumatlaryny hem görmek bolýar. Olarda, esasan, şol mozaikalar görnüşinde ýa-da bolmasa başga daş şekillerinde çekilen ýazuwlary hem tapyp, olaryň hat ýazuwynyň, esasan, şolary özleriniň ýazuw ýazýan serişdesi hökmünde bolandygyny bellemek bolýar. Gynansak-da Hemra siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragyň dogry jogaby pergamentiň, ýagny göwniň ýüzüne ýazypdyrlar. Otuz ikinji sowal.
Çarwalara garşy göreşde, hytaýlylar hunlaryň nähili harby tälimlerini ulanyp, söweşde ýeňiş gazanmagy başarypdyrlar? Hytaý imperiýasy hunlaryň atlyk tälimini görüp, öz goşunynda hem at bilen tälim goşunyny ulanýarlar. Mekan, gynansak da siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Hytaýlylar çarwa taýpalary bilen bolan aldym-merdimli söweşde hunlaryň duýdansyz çozuş tälimlerini ulanyp, ilkinji ýeňişleri gazanypdyrlar.
Sowalnama elli üç. Söweşýän hanlyklar döwründe Hytaýdaky hanlyklaryň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirmäge gatnaşan meşhur iki diplomat kimler? Meniň jagam birşa çzansýa. Gynansakda Dawut siz soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby Çžan I we Su Sin.
Altmyş ýedinji sowalnama. Han imperiýasy döwründe belli bolan Liszi eseriniň mazmuny nämeden ybarat bolupdyr? Sowala jogap berip bilemok. Atenepes gynanmaly däl. Bu soragymyzyň jogaby onda diplomatik protokol, ýagny ilçiniň özüni alyp barmagynyň we dabaralaryň düzgünleri öz beýanyny tapýar. Elli ikinji sowalnama. Rzhan Gou döwründe Ýuý Şi wezipesiniň jogapkärçilikleri näme bolupdyr? Rzhan Gou döwründe Ýuý Şi wezipesiniň jogapkärçilikleri ýurtda parahatçylygy we abadançylygy gorap saklamak bolupdyr. Siz nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby imperatora iberilen diplomatik hatlary kabul etmek.
Altmyş sekizinji sowalnama.
Gadymy Hytaýda ylalaşyk baglaşylanda nähili dessurlar ýerine ýetirilipdir?
Men bu soragyň jogabyny bilemok.
Bu soragyň jogaby Ylalaşyk baglaşylansoň, ýörite äht etmek dessury berjaý edilipdir. Äht edýänler dessur ähmiýetli zatlara gurban edilen jandaryň ganyny çalypdyrlar. Şondan soň bu ähti-peýman bozulmaýan baky ylalaşyk hasaplanypdyr. Altmyş altynyjy sowalnama. Biziň eýýamymyzdan öň altynjy, bäşinji asyrlarda Hytaýda ýüze çykan esasy iki sany filosofiki mekdepler haýsylar we olaryň taglymatlary nämeden ybarat? Biziň eýýamymyzdan öňki, altynjy, bäşinji asyrlarda Hytaýda ýüze çykan filosofiki mekdepleriň biri-de Konfusiniň Mekdep bolup durýar. Konfusýi biziň ýanymyzdan öňki bäş ýüz elli bir, dört ýüz ýetmiş dokuzynjy ýyllar aralygynda ýaşan beýik hytaý akyldarydyr. Onuň beren taglymatlary häzirki döwürde-de Hytaýda ulanýar. Konfusýiniň taglymatlarynyň arasyndan biri şeýle diýlip ýazylypdyr, Bir garry ba bolsa, onuň ogly we şonuň aýaly garrylaryň ýanyna gelip, Siz sag-aman ýatyp turduňyzmy? Özüňizi nähili duýýarsyňyz? diýip soramaly. Konfusýiniň. Şo döwre gabat gelmän taraplarynyň biri-de onuň öňegidişlik islänokdan, öňki zatlary bolmagyny isländir. Ýene bir taglymat, şo döwürde ýüze çykan hudaýlara ynanmak. Meniň pikirimçe bu sogalyň jogaby şu. Gynansak-da Jeýhun siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragyň dogry jogaby, Biziň eýýamymyzdan öň altynjy, bäşinji asyrlarda Hytaýda döwletiň meselelerini çözmek üçin esasy iki sany, ýagny konfusiýaçylyk we moistleriň filosofiki mekdebiň taglymatlary döreýär. Altmyş ýedinji soragnama.

Hytaý bilen Rimiň arasynda ysnyşykly söwda we medeni hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Günbatarda ýüpek aýratyn hyrydarlyk bilen ulanylyp başlanýar.
Elli altynjy sowalnama.
Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda bellenişi ýaly, takmynan näçinji ýyllarda Hytaý bilen Parfiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýlupdyr? Bilşimiz ýaly, gadym döwürlerde Hytaý bilen Parfiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýulýar. Şu diplomatik gatnaşyklar hormatly Arkadagymyzyň Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda hem bellenip geçilýär. Parfiýa bilen Hytaýyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar biziň eramyzyň bir ýüz ýedinji ýylynda baglanyşylýar.

Meniň bu soraga jogabym, Hytaý bilen Parfiýa döwletleriniň arasyndaky gatnaşyklar netijesinde, ýagny bir ýüz ýedinji ýylda diplomatik gatnaşyklar alnyp barlandan soň, Hytaý döwletiniň ilçisi Parfiýa döwletine gelýär. Parfiýa döwleti ony garşylap almak üçin ýigrimi müň goşunyny Gekatanpil şäherinde garşy alýar we Parfiýadan Hytaýa düýeguş ýumurtgasy we ýorunja tohumy alyp gidilipdir. Hytaýdan Parfiýa ýurduna bolsa demir, polat, ýüpek önümleri alyp gelnipdir. Berekella Anwar, siz soraga dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalnama altmyş. Hytaýly taryhçylar türkmenleriň Beýik Parfiýa döwletini nähili atlandyrypdyrlar? Oguz türkmenleriniň beýik Parfiýa türkmen imperiýasyny hytaýlylar taryhy çeşmelerde Ansi diýip at berýärler. Berekella!
Siz soragymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Altmyş ikinji sowalnama. Bu gutuda hytaý miflerinde uly orun eýeleýän jandaryň heýkeljigi ýerleşdirilendir. Ol Hytaýda keramatly hasaplanýan dört jandaryň biri bolup, ony baharyň we gündogaryň nyşany hasaplaýarlar. Şeýle-de, ol ýagynyň we suwuň howandary hasaplanýar. Bu gutuda näme ýerleşdirilen?

Dogry jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Mahym nobat siziňki. Sowalnama elli sekiz. Kuşan döwletiniň döremegi onuň bilen goňşuçylykdaky haýsy iki döwletiň ýakynlaşmagy sebäp bolupdyr? Soraga jogap berip bilmeýän. Soragymyzyň jogaby Hytaý bilen Parfiýanyň ýakynlaşmagyna sebäp bolupdyr. Elli ýedinji sowalnama. Gadymy Hytaýda ilçileri aýratyn hyzmatlary üçin nähili sylaglapdyrlar?
Meniň pikirimçe gadymy Hytaýda ilçileri ýermülk bilen sylaglapdyrlar.
Kerimberdi, Gynansakda siz soraga nädogry jogap berdiňiz. Soragymyzyň dogry jogaby, gadymy Hytaýda ilçilere ýörite döwlet derejeleri berlipdir. Dördünji menzilimiziň soňky sowaly, Bagdat siziň paýyňyza düşýär. Elli dokuzynjy sowal näme? Ol, Döwlet ullakan bir maşgala. Maşgala kiçijik bir döwlet diýmegi halaýar eken. Ol, Goý, ata ata bolsun, ogul ogul bolsun, hökümdar hökümdar, emeldar hem emeldar bolsun diýen ýörelgäni döwlet ýörelgesi edinýär. Sowal şeýle, bu akyldar kim, bu pelsepäniň düýp manysy nämede jemlenýär? Meniň jogabym, bu akyldar Konfusiý. Öz pelsepesinde şo ulyny uly ýaly, kiçini kiçi ýaly sylamalydygyny aňlatýar.

Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly bäsleşigine şu emin agzalarymyz bolup syn etdik, gatnaşdyk. Dogrudan hem okuwçylarymyz şu bäsleşikde gaty bir gyzykly bir jogap berdiler. Ýagny munuň esasy mazmuny Hytaýyň taryhy, onuň medeniýetiniň gadymy geçmiş bilen baglanyşykly, şeýle-de Hytaý, Parfiýa, Türkmen döwleti bilen baglanyşykly birnäçe sowallara jogap berdiňiz. Sowallar gaty gyzykly we çekeleşikli geçdi. Bäsleşigiň jeminde-de Şeýle dört sany okuwçymyz Oguz hanyň üç sany altyn okuna mynasyp boldy. Olar Mekan Agahanow, Gülperi Garryjaýewa, Güljan Serdarowa hem-de Anwar Bekjanow dagylar mynasyp boldular. Hormatly okuwçylar siziň şu ýeňişiňizi tüýs ýürekden gutlaýas. Gelejekde-de ylym äleminde Bilim äleminde size ýene-de bir gezek üstünlikler arzuw edýäs. Geliň indi bolsa türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dabarasyny geçireliň.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylygyň ýaş çaparlarynyň akyl-paýhas bäsleşigine ikinji tapgyry geçdi. O tapgyr Esasan hem Hytaýyň siwilizasiýasy hem Hytaýyň taryhy hytaý-türkmen gatnaşyklary bilen baglanyşykly mesele öz içine aldy. Bäsleşik gaty gyzykly geçdi. Bu bäsleşige on alty sany okuwçy gatnaşdy. Olardan dördüsi ýeňiji diýip yglan edildi. Olar Mekan Agahanow, Gülsere Garryjaýewa, Güljan Serdarowa hem-de Anwar Bekjanow. Men olary tüýs ýürekden gutlaýan. Şol sanda men beýleki ähli bu bäsleşige gatnaşanlary hemmesine üstünlik arzuw edýän. Bäsleşikleri ýaşlaryň arasynda guramana, geçirmäne mümkinçilik döredýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza,

Bäsleşigimize gatnaşan ähli mekdep okuwçylaryna Aýbölek mebel hususy kärhanasy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan taýýarlanan Wezirleriň öçmejek yzlary atly kitabyny sowgat berdi. Onuň ýazary Seýfetdin Hajy ibn Nyzam Ukaýly hasaplanýar. Bu alym öz döwründe, şol wagtda, ýaşaýan wezirlere, alym-ulamalara, ýagşyzadalara ýazan hatlaryny özeninde jemläpdir we bir kitaba getiripdir.
Şeýle hem bäsleşigimizde ýeňiş gazanan ýaş çaparlarymyza Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan Gadymy hytaý halkynyň taryhy, Birnäçe rowaýatlary, däp-dessurlary, medeniýetleri bilen baglanyşykly birnäçe maglumatlary özünde saklaýan sesli kitaby sowgat berdiler. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar! Ine şunuň bilen Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji oýnuny hem geçirip gutarýarys. Şu pursatdan peýdalanyp, biz hem Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji möwsüminiň ýeňijileri hökmünde bäsleşigimiziň şu günki oýnuna gatnaşyp, üstünlikli çykyş eden Ýaş çaparlarymyzyň ählisini tüýs ýürekden gutlaýarys. Şeýle hem, bäsleşigimiziň indiki oýunlaryna gatnaşjak mekdep okuwçylaryna uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Bäsleşigimizi gurnamana ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine. Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine. Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine. Ekologik taýdan arassa, berk kraft kagylary öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna. Şeýle hem, Muhammetbalkan hojalyk jemgyýetine öz minnetdarlygymyzy bildirýäris.
Gahryman Arkadagymyzyň, Öňe! Öňe, diňe ýaşlar bilen öňe diýen parasatly syýasatyny özümize ýörelge edinip, Arkadagly Serdarymyzy il-günümize, ata Watanymyza gerekli wepaly ýaşlaryň biri bolup ýetişjekdigimize, Şükür bagşynyň dutaryndan syzylyp çykan parahatçylyk owazy ýaly, ata Watanymyzyň at-abraýyny arşa galdyrjakdygymyza tüýs ýürekden ynandyrýarys. Goý, biz ýaşlara okamagy, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, peder pendini dowam etýän Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin! Gepleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň birinji ýyl talyby Intizar Taganyýazowa. Şeýle hem, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň birinji ýyl talyby Ýagşymyrat Öwezow. Ýene ýagşy günlerde didarlaşýança, hoş, sag boluň!